Ase engencho epaara eye ere omopaka, Omoeshimiwa Sairi Chanda na Omoeshimiwa Charles Onchoke, etogosaba iga ase ogwancha epaara eye yaito yarakwaneirwe amatuko amange buna bono moiso igoro, epaara eye yategete rikarabati, egari yare goeta na amatafari ekagwa, ekamba koumisa abanto. Bono iga rikarabati eri eri erigwete, ndiyo pi epaara eye teri goeteka, abanto baito ba ekerore omosasa, kogenda kiamoiro. na kwenda kiamabundu abanto baito ebaumiete. Etogosaba omweshimiwa sairi chande asore, na omweshimiwa nchoka asore, epasia timobwate ya emergency, toma abanto baito bache baria bare eground bache barigererie epaara eye erinde abananchi baroserigwe epaara eservice erinde ekere abanto baito buya. Abanto baito baumire abanto baito baumire amagoro. Abana mbari konyara gochia esukuru, mpaka nonya na ebibago nonya bigocha biocherera abanto ase enchera epaaro ere embe, bang'ea goita abanto ase eng'encho epaaro etari goeteka. Ase ayio amagete togosaba totaeti kobeka siasa, tiga toye gwesaba esie eranyare gokonya abanainchi, na intwe totebe nkoru tore etax. Ase enchera intwe na abakenya, tokorwa etax buna abakenya bande. Ekero epaaro echi chibesa chiabo chikorosiwa, gwaepaaro ekorosiwa bobe tokoboria, omo mca monyenye, naye iga iga mbuo.

Aiga nase abwenerete koba developed, lakini ase engencho ye chipara chimbe, bono nonya na abanto ebakoboa gocha gokora ki? Ko invest gocha aiga ase engencho ye chipara chikorete ki? Chire chimbe. Obosongo noyo amategemeo yaito. Bono buna korwa maate anyanchu, abang'ina ebagochi konyoru baachwatwa okobera egesunte enkeri kororokana, bang'ina baitirwe iga aa bagatwa koreire kwoboa. Tokonye enchera erabe, motobekere nonya ne chi chi chitochi iga, chi chi ebiro ebi ebirobu chitaya. Ekero twamorekerwa gotiira amachambi ase inko toite are imaaga, gaki tokonye, tokonye! Nabo nabwate igo. Ase amarieta a Ngoroku Miriam Ogamo, inche narenge iga iga buna egari eria ekogwa, mpaka nare gocha gaki nigachia gosomba are obomo gakwa bande na abakuya nigachia gocha igoro uuii, gaki tokonye gaki abasibigwa bonsi ba esibwabete gaki barabwo twagokora korwa nyanchwa.

Security ntobwati ere engiya, ntobwate security ere ekerore egasi teiyo bagokora. Abanto baito bakorwa etaoni, ekero baikire nonye saa inne iga mbagoeta nchera yaito igaa, bande bagoitwa emeoro, saa mbiri togoeta gwansa na saa tatu, noro omong'ina oakirwe, bono rero abang'ina bare gominyoka mapema nonye na egento bakogora aria taoni bono nonye na chiafukate chiabo mbari goika konya, okobaya obwoba bwa ogotira, ntobwati borendi bwa esaino. Igo totaete oborendi bwa esaino ase enchera yaito. tobekerwe omorero, Sayiri agende iga achiche nebinto biabo iga ababeke goasera nyanchwa gotiira iga, na onchoke nere abeke gotirimboka, na Akiba agendi nagendete na Sayiri, iga iga tobwaterane. Intwe egento tobwate iga iga ekero nere nobosari mboro oro obonge sana, korobua abanto baito baumire obwate kegima, onye nabande mpaka bararie riraba. Igo baraire egento tokogani. noborendi obuya, egerera naintwe twanyora ng'a titogotaara gochia etaoni eye, tegerera iga abwo nabo tokwerigeria korwa ase baminto iga. Oyo Ndiuki oretire ekeragita kegendererete koigora epaara iga. Ndiuki agendererete koigora chipaara chiaye amaate iga iga na gochibeka omoromo. Eye negasi na keba gendi nagendererete egasi. Bono gaki, intwe bono gocha iga iga etonga aiga kwani Somalia tomenyete, igo iga iga naintwe ntotagete tonyore rights chiaito. Governor, Toma ngomonyenye oyio, monyenye agocha ake gokora ebinto biaye oikeri gati moina aria. Omongo nere gagokora, oikeri maata aria. Chipara aigorete gocha nyanchuga iga tarabeka morogo. Chipara nchiyo nchiri gasi. Egento togosaba, abaesimigwa aba iga baito, aba iga batwomeranete iga iga bakwomerana iga iga ase epara eye, barore naki bagotokonya, mono mono Sairi Chanda, atome chibesa na ebiragita na amakarabati. erinde erio epaara ere osiku. Because chinsa chiamara koba embura getwete, abanto baito ase bagokonyekera nepaara eye ya koru kia amabundu, bono iga yabutokire. Epaara eye ya koru nyanchu maate ekero ogotira, gari teri gotira, pigipigi teri gotira ekero embura yature. Amache are amange, amaoromo maichire gochi maata. Bono gochi maata iga epaara ero tekoreti ki? Teiyo. Bono egobidi.